Siwente Plat haut an Animal Crossing Pocket Camp. Jo, do ass mer scho mol rëm de Mikro eng Kéier zack ausgaangen. A mir gesinn och hei, mir hunn och fréijoersméisseg dann hei och de Stadium erreecht vun eise Videoen. Mir gesinn gréng Wissen an ass dat net schéin! Also haut gi mer dann och erëm eng weider Etapp kucken, eng kleng Inselche souzesoen op vun eiser Weltkaart ofhaken. An Dir gesitt och schonn, de Paart huet a Klammere just 15 Minutten. Dat heescht, mir maachen och villes erëm laanscht, niewebäi, pardon, fir de Paart nach ze fëllen. Et ass erëm eppes Klenges an ech wäert och hei d'Kritik äusseren, dat dat am Fong waste of time ass, fir dat do anzebauen an d'Spill. Sou, mir hunn also elo erëm d'Loading Screens, also Dir hutt och gemierkt am Ufank, d'Download-Zeenen hunn ech erausgeholl, well domat erspueren ech fir Iech einfach zwou Minutte Video-Content. Mir huelen alles erëm of hei, mir hunn also nach genuch Kristaller vu lescht Kéier alles do gesammelt gehat. An jo, esou leeft dat hei eben of. Gutt, mir kucken eis d'Saach elo hei un. Also hei hate mer lescht Kéier och nach ee weider krut, lo sëtze se schonn zu dräi hei. An ee muss d'Buch am Stoe liesen, wéi et ausgesäit. Wëll anscheinend net mat eis schwätzen, wéi et ausgesäit. Dat acht geet awer, also Dir mierkt, wa elo schonn dräi Leit, dräi Charakteren do op deem Bildschierm sinn, dann happert de ganze Buttek. Ech war mer just e Buchtitel ukucken, an et huet schonn duerchgelies, dat ass elo schonn am zweeten Kapitel domat amgaangen, also am zweeten Deel vum Buch. Jo, jo, Leseratten hei an Animal Crossing Pocket Camp, dat een hautdesdaags net méi vill gesäit. Naja, wann du nämlech am Stau muss liesen, dann äh, no je. Mir kréien och hei Level up, also merkt, geht ziemlich einfach, ziemlich fix. Ähm, ass natürlich auch schön zu gucken, weil darum kriegt Belohnungen. Lo können wir halt auch ähm, seg Accessoire selber bestimmen, wat ich bisschen komisch fanden, dass du lo schon so weit an Privatsphäre von engem Charakter kannst agreifen, für dem seg Kleider zu bestimmen. Well eben ze kuerz ze erklären, deemools nach war dat alles, d'Fënn hat hinnen eppes geschenkt oder esou an dann hu si entscheet, ob se dat sollen undoen. Hu se just seng Meenung gefrot, Fënns de et schéi? Fënns de et flott? Hei och Sophie, e schéine gudde Moien, TL BNDK, ne? Wat ass da fir ze Frühstück, also fir Moiesiess ze ginn? Kellogs Clownies, jo, bei mir gab es en Clown an ech nennen dat Kellogs Clownies, ne? Wat gëtt et Neies aus de Kellogs, déi s de gebufft hues, Kaze? Ziel et eis! Dat schéinst um Campen ass wann een Leit trefft jo. Muss ee wierklech zouginn wann wann do d'Leit sinn déi chilleg drop sinn. Et kann awer och wierklech an d'Box goen dass Leit hues déi da sou op Schlappe ginn an der déi de ganzen Week ganz Vakanz verschäissen. Gutt och hei Level Up also mierkt dass et och e Part vun Level Up mee nodeems mer hei e bësse geschnattert hu gi mer geschwënn eis un dat Wichtes untrauen eruntrauen. Hei hei mäi Lëtzebuergesch léisst emmer méi no. Gin mer nach hanne mat dem Kaweschtel schwätzen, wëllt mer da schwätzen? Jo, tip top, dat geet dës Kéier besser. Leschte Paart huet dat de Schocklä jo de ganz Zäit ugekuckt an hat kritt erëm eppes vun eis an een e Päipelet ginn. Un d'Dueme kréien och elo nach Smartkäfer fir d'Madämmchen. Dir mierkt och hei erëm, et hänkt am Bildschierm an déi Transparenz bleift ech dobäi, fir iech ze weisen, dat do nach vill, vill opzeschaffen ass vun eise Kollege vun Nintendo. De Wonsch ass erfëllt, mäi Wonsch ass et och, dat et op der Switch net sou Loading Screens ginn. an eben och soss en general bësse méi flotteg geet. Vun der Grafik hier ass dat do schonn fir en Handyspill net schlecht. Ass och net schwéier bäi deenen do Spiller vun Nintendo un der Grafik gutt matzehalen. Mir kucken elo nach hei wat sou leeft. Mir hunn nach emol keng Kollegen. Mir hunn e puer Leit déi eis besichen aus Japan. Do hunn ech och e bëssen meng Zweifel op dat hei am Land nach vill gespillt gëtt dat hei. Handyspillchen. Ech misst effektiv mol eng Kéier mam Schatz kucken, woubäi ech hunn Handy elo hei dobäi. Misst jo am Fong goen, wann ech elo, bon ech fanne se wahrscheinlech. Gutt, hei ass dann den nächste Part, wäert ech eng Kéier eis Reisens Entdeckungstour ënnerbriechen, well da gi mer op op d'Angelturnéier do. Dir gesitt dann och elo den Datum. Dat éischt Angelturnéier wäert ech iech weisen, wéi dat sou ausgesäit, bëssen eng Kritik ginn. An jo, do gesi mer schonn e Bild, wat mer Suerge wäert maachen, well wann wann s de zwee Fësch an zwee Äerm kanns hunn, sinn ech mol gespaant, wéi dat ausgesäit. An ech hoffen, dir sidd och dobäi. An da kucke mer mol, wéi dat ausgesäit. Well dat ass wierklech mat Highscore-méisseg, dat do interesséiert mech dann och, wann een dat Ganzt esou kuckt. Muss natierlech kucken, wéi et och viru geet. An esou ass eben dat. Gartenarbeit leicht gemacht, Hm, interessant. Also Dir mierkt, et gëtt ëmmer up-to-date gehale mam Ganzen. Se probéieren, se ginn är Méi mat allem. Mee ech froe mech awer, ob net ze vill Updates sinn an dat och eben de ganze Spillfloss beaflosst. Gutt, mir gesinn eben elo hei, datt et dann nach viru geet. Mir sinn erëm zréck an elo geet et Zäit op d'Enquête. Mir ginn eben elo haut uewe lénks dat kucken, wat dat ass. An dann ech den Part duerno komme mer jo op d'Angelturnéier zréck. An da wäert et scho bal Part 9 sinn, wou ech dann déi lescht Passage iech wäert presentéieren. An dann denken ech awer, sou léiwer sech, si mer schonn. Um Enn vum Let's Play, respektiv Let's Show, da ass eng Mëschung aus béidem, géif ech soen, ukomm. An Dir mierkt, hu mir elo schonn een Drëttel vum Park duerch, da kënnt Dir Iech jo scho rëm ausrechnen, dat do net vill Weideres wäert elo nokommen. Gutt, mir sinn also lei op enger Plaz komm, wou ech e bëssen enttäuscht sinn, wat elo geschitt. Wat schwimmt dann da, also wat schwëmmt dann do? D'Aangel erauszewerfen, dat do hu mer dach schonn alles gemaach. An do wei, an dat ass dach de Witz, da ginn Dir an d'Tutorial vun der Plage, géi se da zréck. an du stees awer elo hei esou an der aarten Natur, an do ass eben elo fir bildlech ze man, dat sinn d'Flëss. An engem Crossing gëtt d'Differenz tëscht Flëss an dem Miereswaasser, ne, Salz a Süßwasser, Differenzen. An do soen ech mer einfach, come on, dat der wierklech eppes kënnt aneres man oder et do einfach si loosse, well dat dat ass sécher e bëssen pisseg sou ze soen op déi ganz Szene do. Ech hat mat villem gerechent, awer net sou eppes wéi dat do, dat elo do e Floss einfach ass wou s de kanns nach erëm fëschen. Well aneschters gekuckt, d'Insekte kanns de och just op enger Plaz fëschen. A wisou d'Fësch do déi grouss Differenz gemaach? Jo, gesi mer dann e japanescht Meedche, Kawaii a sou. Ech wëll awer näischt vun him, ne? Drécke mer erëm ewech. Gutt, gi mer elo hei nach e puer Friichten alt an engems erëm kauen an dann hu mer dat do och scho geschwë gemeeschtert. Also, Dir mierkt, vill ze maachen ass hei net. Mir gesi lo nach een neie Charakter erëm am Spillchen, deen hanne säin Zeltplatz do huet. Gesi mer dann hei och loch nach an eie Fichier, dee gi mer eis dann och nach plécken. Dir gesitt eben elo, also fir Neueinsteiger, et gëtt eng Differenz tëscht Süßwasserfische an Salzwasserfische. Déi salzeg gi mer hei, kenne mer hei am Land och ganz vill, déi ëmmer kritiséieren a sou, well een, well se et besser gemaach kréien. Déi süß sinn éischter méi seelen hei am Land, wësst der Bescheed. Gutt, hei Fësch wëll och net richteg, déi net dat do héieren. Dat do ass also e Saltyfësch, wéi een dann wuel héiert. Ah dach, elo well en awer, elo huet en gemierkt, oh hat awer, hat awer elo Problemer fir dohin ze kommen, ne? Mee bon, also ech muss nach eng Kéier nach erëm widderhuelen, hei och duebel, ganz schéine Fichi. Déi ganz Prozedur fir ze fëschen ass net schlecht gemaach. Bon, mir kucken elo hei nei Charakteren, nämlech d'Bella. Hey ho, ech sinn d'Bella! Menge mol du bass och hei grad am Estèque Congé ne? Ech wollt eigentlech sou schéi relaxen awer dat fänkt u sech lang ze langweilen mat der hei Andy App. Hues de eng Ahnung wat hei sou geet? Hues puer Tipps fir mech? Game alt schon erëm en hei Level up an engems hm ass eppes hei fir dech? Ech wees ganz genau waats de wëlls, du wëlls all meng Saachen kréien. Kritt et also erëm e Spatenschwanz vun eis fir dat et sech ne méi langweilt? Ech gla. Ech mengen ech stinn am Gaart, jo wanns de Päipelek gesäis kanns mol am Gaart gä stoen. Na ja, de Wonsch ass erfëllt, kréie mer erëm eis Goodies souzesoen an esou ass eben dat. Mir kucken eis déi Saach eben elo einer un, ech weess gar net wat ech soll soen, ausser vläit ech sinn eng Wucht, Wedel, dat ass da säin Spréchwuert oder esou. Dat also dat fannen ech nach berouegend, dat dat dat dat net ëmmer genervt gëtt, dass de muss d'Leit Spréchwiert oder Spëtznimm ginn. Esou, hatt wëll erëm e Fischchen, an dës Kéier ass et dann eng heilige Makrele, giff ech jo mol scho bal soen, ne? Esou, maache mer dat och. Ech si jo elo scho erëm do, ja, ja, ech weess, dass s du eppes gär vu mir wëlls hunn, dat si meng Wënsch, kuck mol, wat ech erëm hei hunn. Also, dir mierkt och, déi do Prozedur, et ass näischt Neies, wann der elo dat Spill verfollegt hutt, da wësst der e bësse, wéi dat ofleeft. Jo dat hues de wierklech net misse maachen, mee s de wëlls et awer gär wonschen, jo. Si emmer net e feine Mënsch, och wann d'Leit ëmmer eppes aaneschtes behaapten. Gutt, op jiddefalls hei dann, kann et erëm kaum erwaarden mäi Fësch ze iessen. A lo gesi mer dann hei erëm e Räucherfisch-Modus, dat hu mer och schonn eng Kéier gesinn. Och hei dann erëm de Beweis, d'Spill ass awer repetitiv, déi eng Säit an déi eng Säit mat den Items eben net. Woubäi ech hoffen, dat se awer iergendwéi eng Limit agebaut hunn. De Wonsch ass erfëllt, mir kënnen och de Fësch hei matiessen. Hoffentlech ass deen méi salzeg, dat d'Leit net zevill genervt si vun eis, ne, soss hu mer relativ vill Salzpeegel a sou. Nach eng Kéier Merci an e schéinen Dag gewënscht. Loosst mech elo a Rou, du hues genuch Wënsch fir mech erfëllt. Dat war d'Bella, e komesche Mupp mat enger komescher Virliebe vun Iessen. Den Hond ësst also Fësch, och eppes Neies an Interessantes, wat Animal Crossing alias Nintendo eis hei presentéiert huet. Mir kréien e puer Häerzcher, mir ginn a Level 4 an dann ass eng kleng Partystëmmung ugesot. Mir hunn e Level Opstig. An hei kréie mer dat erëm, de Bonus. An ech hunn scho vu Leit héieren, déi si Level 30 oder Level 40 schonn an deem Spill. Do kann ech mech och eng Kéier dozou positionéieren. Ech wäert dat Spill net esou duerchweken. Ech wäert vläicht ab und zu, wann ech wierklech guer näischt ze dinn hunn, en Tour maachen, wann ech mam Let's Play fäerdeg sinn. D'Opnamgeréit wäert nach ëmmer méiglech sinn niewebäi. Esouvill zum Thema, du wéils mat denge Wënsch fäerdeg, haut kriss de nach eng keng Muschel op de Kapp gehäit, dass de roueg bass. An esou leeft eeben dat. Also nach eng Kéier zum Back to Topic. D'Spill gëtt ab und zu um Handy nach gespillt, mä wann ech awer wierklech mierken, datt alles geschwënn hänkt, wann s de méi wäit am Spill bass, dann ass d'Loscht um Spill erof. Wann mech wierklech frot, ob ech léier Pokémon Go spillen, wat net am Fong Nintendo-méisseg ass, oder Animal Crossing Pocket Camp, ech muss éierlech soen, et geet méi Richtung Pokémon Go, well dat einfach deen Trëppelfaktor bäi mir huet, also Spadséiergang-Trëppelfaktor, wéi och ëmmer d'Wuert vum Joer, oder dat och ëmmer, ech hoffen, dir hutt et opgeschriwwen. Net dat och erëm héieren. Also do ass dat bei mir éischter ginn. Pocket Camp, jo wann s de doheem keng, also op der Schaff keng ze dinn hues oder ech weess net, soss iergendzwou eng Kéier keng ze dingen hues, am Zuch, den Zuch erëm 20 Minutte Retard huet oder en halleft Joerhonnert Retard huet, esou ass dat. Also mir hunn dat do eben och gemeeschtert, ginn eis Saachen am Wavepad erëmsichen, amplaz hat d'Eis mat der Hand déi kéint virun der Plaz ginn. Bréifkëschtel morgen mat eis am Kapp mat, da wëss e Bescheed. Ech mengen, esou leeft déi Taktik hei of. Gutt, nach 5 Minutten hei an dem Päertchen an dann hu mer schonn dat meescht erëm gesinn. Hei maache mer och nach eng Kéier e, mat engem Fangnetz, e Wurfnetz, entschëllegt, wat mer da och benotzen. A gëtt dat ebe geholl an dann ass dat do och ofgemeeschtert. Gesi mer eeben och, do gesi mer och e puer aner Fichieren. An ech mengen, dat do ass esou e Virgeschmaach, wat och nächste Part wäert oflafen, nämlech do gesitt Der dann och een Angelturnéier, e bësse méi speziellt Event, wou ech Iech da presentéieren, ob ech den Insektenturnéier och eng Kéier wäert verfollegen oder net, hänkt dovun of, wéini dat annoncéiert gëtt. Gutt, dat hu mer dann och benotzt. Mir kréien eis Belounung erëm. Also Dir mierkt, ëmmer erëm repetitiv, repetitiven Oflaf. Fir eng Handyapp fannen ech et normal. Fir een Al Animal Crossing fannen ech net normal. Gutt, hei hu mer meng ech genuch gekuckt. Ech denken mir kënne lo goen. Jo, also esou gëtt dann déi lescht, zweetlescht Etapp gesinn. Nächst Kéier gëtt et wierklech d'Angelschnee an da gi mer nach de Part 9 eben, gi mer nach. déi Essenzen do kucken, wat mer do kruten, wat mir domadder kënne maachen. An ech menge mat, ech gi sou Piz, Par 12 an dann ass de Projet hei zu Enn. Dann hutt Der eng Kéier kuerz e Sneak Peek vum Ganze gesinn, respektiv ech soen, en ass zu Enn. Wann eng Kéier eppes ganz Spezielles, eppes ganz Flottes kënnt, wat ech Iech onbedéngt wëllt weisen, wäert ech et maachen. Mee wann ech sou e bëssen zesummefaasse kucken, vum Interesse vun deem ganze Projet, war ufanks e bëssen Hype do, mee d'Leit mierken och, Hä, dat ass, dat ass nëmmen eng Handy-App, déi erëm do Ass voilà do an do grillen se schonn am Fréijoer do uewe pardon an déi aner ass och nach do dee wëll och erëm gär eppes vun eis also mir ginn elo nach e puer Wënsch erfëllen zum Schluss fir d'Leit et wär elo déi nach nokucken et gëtt elo näischt Neies méi hei ze gesinn et alt just nach zwou dräi Minutte ronderëm an dann ass de Part och gedoen also wierklech. 't hänkt dovun of wann dir elo nach wëllt Special Events gesinn gesitt da sot mer Bescheed, wann net da bleift de Part, also de Projet bäi esou 10 bis 12 Parts ier ech wann eng Kéier zu Enn. Ech giff wierklech nach eng Kéier den Insektenturnéier ophuelen an vläit nach eng Kéier Fazitvideo, da si mer bäi 12 ukomm am Endeffekt, also wierklech elo déi nächst 4 Parts nach eng Kéier. D'Angelturnéier, wat scho fäerdeg opgeholl ginn ass, just da muss geschnidde ginn. Da gi mer nach uewen d'Essenzgedöns kucken, da kënnt nach en Insektenturnéier an da kënnt nach eng Kéier Feedbackvideo, wou ech de ganze Statement zum Ganze ginn, e bëssen och Är Meenung mat abauen, dat Der déi kënnt posten. Op eisem Discord-Channel leeft et jo wierklech momentan scho méi wéi 50 Leit drop, déi och e bëssen aktiv sinn. Mir ginn awer nach e bësse ronderëmfänken, mee esou wäert de Projet nach ausgesinn. Also och den Eric wäert elo frou sinn, dat net méi ze vill Plaz hei vu Pocket Camp Wäert e kommen? Wat heescht dat Handy-App-méisseg? Geet nach Ponkemon Go virun? Den nächste Mario Kart on Tour wäert och nach gemaach ginn. Ech hat d'Propos gemaach, den TL Momo fir Super Mario Run eng Kéier ze Let's Playen. Krut ech nach keng Äntwert. Wäert ech nach eng Kéier opschwätzen, wann dat hei Projet fäerdeg ass. Wie weess, vläit trauen ech mech dozou. Nach eng Kéier do och ronderëm ze féilen. Mol kucken. Deen do hanne klappt. Pass do éischt op de Grill op, da gëtt et näischt ze klappen. Kuck. Ech, ech, also do ass och e bësse sou e traurege Moment. Ech wéilt deem am léifsten de Cache op de Kapp geien, dat en do elo gelaacht huet, wëll ech eppes gefaang hunn. Mä bon, geet leider net. Mir loossen hee viru grillen. Ech stéieren net vill ronderëm. Hie wëll och nach dorëm eppes. Mä dat kritt e mengen ech dës Kéier net, ausser si si elo wierklech sou verzweifelt an ech gi mer dat do elo nach undinn. An esou ass dat. Op jidde Fall, also och do huet elo kee Wäert méi fir dat Ganzt op ze talken, wat hien do seet. Mir maache just en Trash Talk nach souzesoen. Just nach eng Minuttchen, éier wou de Part elo eriwwer ass. Mä Dir mierkt, et war och elo net hei erëm eppes Atemberamtes dobäi, wou ech vum Stull gefall sinn a wierklech och déi iewescht längst Etapp, wou mer elo do waren, Huet mech huet grad begeeschtert. Vu mer an de Bierger, bei allengem Floss, aner Fësch gefonge wéi um Mier. Vun der Logik hier misst jo verständlech sinn. Sou, mir huelen an eng Kéier eng Honigsüss eraus. Déi hat mer jo deemools bësse versoff, dee Part. Mee och do ass net vill, wat der vergiess hutt, verpasst hutt. Entschëllegt. Voilà, maache mer dat nach zum Schluss an. Ech menge sou ass awer sécher mer dann de Part erëm iwwerstanen. Op dëser Plaz eng Kéier décke Merci, dat der elo nach eemol mat dobäi waart. Top, dat der dat nach eemol mat eranzitt. Mee et ass, Dir mierkt och, Dir héiert u menger Stëmm e bësse raus, e bësse nerveg am Sënn vun d'Handy-App, et ass kee Spill wéi um op der Konsol, nix niente. An dat enttäuscht mech awer e gutt Stéckchen. Lo gesi mer, hei hu mir schonn ze vill Fësch gefaangen, gi mol e puer Saachen hei liquidéiert op de Bazar, ne? Kréie mer nach Money dofir? Schwammenschwanz brauche mer souwisou net. Nächste Quer, nächste Part ginn se da bestimmt eng Quest, déi mer dovunner kréien. Mee esou gesi mer dann och do, do ass awer eng Limitatioun vun den Items ginn. An an déi aner Säit kreien se ze vill Items eraus, wou ech d'Logik net wëll verstoe vun Nintendo. Mee bon, jiddweree kann do seng eege Meenung dozou maachen. Mä eng Offer dann, fir dat déi lass kënnen gi ginn. Ob déi elo, ob déi iwwerhaapt fortkomme weess ech net. Si emol op jiddefalls aus eisem Inventar provisoresch eraus. Gutt, dat hu mer dann allengst gemaach, déi Quest. Wosst ech emol net, datt déi do gëtt. Geet dann easy peasy esou och. Mind Games, da weess Der Bescheed. Jiddefalls, dat war et fir Part 7. Ech soe erëm décke Merci fir d'Nokucken. Nächst Kéier gi mer dann um Angelturnier competitive eis ee maachen. Décken e-Sport, also och Animal Crossing. Dat gëtt e liewege Beweis, datt et och dofir dat Spill gëtt. Wéi gesot, Merci fir d'Nokucken. Maacht et gutt. Bis erëm an eng, zwou Wochen oder esou. Bis dann. Allez, ciao ciao.